and demand and it is a way to improve food security. So here is the success story of a grass cutter farmer in Ghana and a step by step tutorial for a successful grass cutter farming business. Medin deɛ Siedu Desmond. Eh, meyɛ nkranteɛ na mewɔ mpɔnkye nso wɔ hɔ. Mewɔ ducks, mewɔ nkokɔ. Ahaa mostly no ɛno ne adwuma a meyɛ paa especially nkranteɛ wei mu ɛno ne adwuma a meyɛ wɔ ha paa. Mpontuo bebree aba mu. Meka sɛ baabi a meda sesie a wɔn na wɔn maa me sika na mede yɛɛyɛ ɛna me moto a ɛyɛ tricycle a mede kɔ pɛ wɔn aduane de ba no wɔn ara nso na wɔn maa me sika na mede tɔɛ. even me industrial machine a mede pam adeɛ wɔn ara na wɔn maa me sika na mede tɔeɛ nti kyerɛ sɛ wei deɛ ɛno ara na mede yɛ me biribiara mekaa sɛ mmoa me ya na ɛyɛ ntorɔ kɛseɛ na metwa aboa me pa ara sɛ mantua mantua me ho ka koraa bosome no mɛtumi atua me ho ka te sɛ five thousand because me ne wo kasa yi ɛnnɛ pɛ sika a manya. me, me, me, menka nnaadaa wo no, mɛtumi anya bɛyɛ three thousand anɔpa yi ara. Ee, matontɔn bi koraa, but sisi a current one, nea ɛwɔ hɔ bɛyɛ one fifty anaa more than. Me ankasa na me, mesua adwuma, meyɛ fashion designer, ɛna mede starteeɛ. Me ankasa no, mepɛ mmoa no yɛn sen adwuma biara, but na mepɛ nsaanodwuma bi nso, nti mewɔ mu no, na meyɛ wei sɛ wei gyina a, na mede ɛno ato hɔ ansa. Ɛnna nea ɛma migyaee ɛno no koraa ne sɛ, wei wokɔpɛ wɔn aduane a, wobɛbrɛ. Mmoa no dɔɔso. Enti fiti anɔpa a mekɔe, afei na maba hɔ. Mesɔree bɛyɛ four thirty na mekɔpɛ wɔn aduane, afei na mawie. Migye di mpo sɛ saa bere yi one koraa yɛ abɔ. Enti wubewie no, wuntumi nkɔtena ase sɛ wosan rebɛpam adeɛ bio. Enti sɛ ɛyɛ wei na ɛbɛgye w'adagye a, na ɛwɔ sɛ mede me mbrɛ no mede hyɛ mu kakra. Tiaa no, nkranteɛ no, me hyɛ aseɛ, mede mmienu na ɛhyɛ aseɛ. mewɔ hɔ one day ɛna ɛbaa me mu sɛ menyɛn grass cutter mekɔtɔɔ mmienu mmienu no ɛna mepɛ ebuo mmienu nti ɔbaa no da One side na bɛɛma no nso da nkyɛn nti ɔmo nyiiɛ no na me ka ɔmo bɔɔ mu. Me ka ɔmo bɔɔ mu no na me pɛ sɛ ɔmo hu me paa nti sometimes me de aduane gu me nsa mu na ɔmo abɛdi. Ebi wɔ hɔ nso a me yɛ ara na ɔmo ankasa aforo cage no na ɔmo akɔ wura mu. Nti one day me kɔɔ baabi mamma ntɛm, me baeɛ no. na wɔawe gate no ase apue. Nti mehwɛ wɔn wɔ ha a, menhu wɔn. Na wɔhyem baabi wɔ akyire ha, yɛadua aburo. Sɛ wɔakɔhyɛ aburo no mu na wɔwe wɔ hɔ. Nti mewɔ hɔ no, yɛse akrante akrante o, mehwɛɛ a, yɛaku baako. Baako deɛ, wɔyɛɛyɛɛyɛɛyɛɛ, wɔannya no. Sɛ wawura gutter no mu ara, three days time, mebaeɛ na ɔhyɛ cage no mu. Me mpo mennim sɛ ɔnyem. Kɔ so na osua. Nti ɛwɔ mu ara mehu sɛ ne yam reyɛ kɛseɛ reyɛ kɛseɛ, ɔbɛwo a wawo mma mmiɛnsa, mmarima mmienu. Ɛna megu so kakra kakra saa ma wɔn aduane ara, ɛnnɛ ɛno na adane 150, ɛnyɛ sɛ 150, Nyankopɔn adom madi sika kakra wɔ wɔn ho, ɛno ara na mede bɔ me bra, mede hwɛ, mede yɛ me one two one two. Te sɛ sei, sei no yɛ ready to cross, yɛfrɛ no ready to cross, ɔnhyɛ da nnyii, afei na wasi so, nti wei ɔwɔ bɛyɛ nine ten months. Ɛhanom deɛ ɛyɛ nkranteɛ nko ara. Emu ahodoɔ nnan. Mm, coffee brown ni. Ɛna nea ɛto so mmienu ɛyɛ white. Nea ɛto so mmienu ɛyɛ pure white. Ɔno ni. Aha. Ɛna black one deɛ obiara ni. Ɛwɔ baako bi wɔ hɔ ash. Ɔno nso, ɔno nso wɔ hɔ a se no type no bi ni. Ɔno deɛ n'aso yɛ den kakra nti ebia ɛkyɛn sɛ wode camera no to ne so ansa. Wohu sɛ coffee brown no ne wei wɔyɛ akɔsɛ but wei ne yɛ ash, pure ash. Ɛna yɛwɔ golden brown nso wɔ hɔ, ɛno deɛ mennya nnya bi yɛ but ɛwɔ hɔ. Wode yɛ kebab ebi nso de yɛ abɛnkwan, ebi nom de yɛ pepper soup but most no ara wɔn bɛ tɔ ma wɔn nso kɔ yɛn but purpose ne sɛ obi bɛ tɔ akɔ we anaa obi nso bɛ tɔ akɔ yɛn ahaa but yɛn botae ne sɛ wo bɛ tɔ akɔ we wo bɛ tɔ akɔ yɛn o ne nyinaa yɛ sika ɛna yɛn nyinaa yɛ hwehwɛ. Fa soɔ deɛ buburu gya wei yɛ te sɛ bank me me wɔ sika me nfa nkɔto bank me de tɔ wei bi to hɔ because me nim sɛ ahokyerɛ da no me ba me bank ha a sika no a mehwehwɛ no, even mɛnya more than that sen sɛ mede bɛkɔ akɔto bank. Nti mfasoɔ deɛ, mɛtumi aka sɛ mfasoɔ deɛ ebi wɔ so paa, sɛ woyɛ no yie a. Kuranhyɛsɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, sɛ wo ho kyere wo ɛnnɛnnɛnnɛ, na sɛ wopɛ sika bi de akɔyɛ adeɛ, anaasɛ wopɛ sika bi de akɔyɛ biribi a, wode wo nsa abɔ cage wei a, wo nsa bɛka saa sika no. Ɔsɔfoɔ, sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, mese me mebɛhyɛ aseɛ no, Ba me ɛbaa me tim a me nyaa moraa no sɛ me nyɛn nkranteɛ no me kɔ pɛɛ baabi a me nya source of food first ansa na me bɛ dwene cage ho ansa na me kɔ pe capital a me de bɛ tɔ mmoa no ahaa enti ɛyɛ nneɛma mmiɛnsa ɛna ɛho hia paa first baabi a wo bɛ nya aduane ama ɔmo Second, ɛyɛ ɛd ɛyi ɛbuo a wode aboa no ba a wode no bɛto mu. Third, ɛyɛ sika a wode kɔtɔ aboa no. Baabi a wode bɛsi mpo deɛ wei mu no ɛnhyɛ da ngye space saa because wobɛtumi ayɛ no story building. Nti sɛ ɛyɛ wo kitchen o, sɛ ɛyɛ wo porch o, sɛ ɛyɛ wo hall o, wei mu nso wɔn toilet nka nnim nti wobɛtumi de asi hɔ nom. Ahaa na woyɛ no kakra kakra just sɛ wobɛ keep no neat. Wei a ɛmu ayɛ fi yi ayɛ te sɛ aduane nhyɛ da nni hɔ nti na yɛnclear wɔn way no. Ɛyɛ saa na wɔn ho bɛkyere wɔn but sɛ aduane wɔ hɔ a yɛyi mu every two three days biara yɛtumi yi mu na ɛmu ada hɔ. Market no deɛ first first no deɛ na anka ɛyɛ pa ara, demand no ba koraa ma woanhwɛ yie a wobɛtɔn atɔn wo cage nyinaa but seesei ayɛ sɛ asikafoɔ bi ne wɔn a wɔn nsam wɔ bie kakra, wɔn nso wɔde wɔn ho agye mu nti ama market no aba fam kakra but ɛnyɛ nyɛ koraa no kakra a wode bɛyɛ wo rounds a wobɛnya deɛ ɛmmɔ wo. Sɛ wose memfa nantwie ne grass cutter a, adwuma mmienu wei a mɛfa akranteɛ because one no akranteɛ no Wɔn aduanedie no ani soro bebree te sɛ nantwie. Ɛna two, nantwie hia space pa ara but akranteɛ no nhia space saa. Three, nantwie before wobɛnya ne ba a wobɛyɛ sɛ wobɛyɛn no no, ɛbɛtumi atɔ akranteɛ bɛyɛ sɛ five colonies na wode ahyɛ aseɛ. Ahaa nti no me prefer akranteɛ no more than anaa to nantwie no. Wei no ɛwɔ cage mu wei no ɔmpie wo feeding no inside nti no wei one wo ne obi nni problem sɛ ebia wabɛwe no biribi anaa sɛ wakɔ sɛe n'adeɛ ahaa but compared to nantwie no sometimes ɛwɔ sɛ wode no pie na ɔkɔ nya nwura a ɔno no pɛ no wotumi we anaa sɛ wobɛ feedi no wɔ inside koraa no a n'aduane no yɛ more sen wei no. Ahaa sɛ ɛnyɛ kurom kɛs ɛnyɛ kuro kɛseɛ mu te sɛ sei na wɔ bush ano baabi new site bi a wɔn aduane wo ntɔ wo wura bush a bankye dua wo bɛtumi adua aburo wo bɛtumi adua wo ara wo bɛtwa de afidi wɔn nti ɛno no kɔ ɛɛ ayi cost no bɛba fam but yɛn a yɛwɔ kuro kɛseɛ mu yi afei na wobɛtɔ fuel asan apɛ wɔn a wɔbɛka wo ho ebi a wokɔ yibi wokɔ dodowa wokɔ ahyɛama ahaa yɛn nom sei no sometimes yɛhu brɛ kakra but sɛ wowɔ new site anaa village bi a aduane wei ne aburo wei mu no ɛyɛ free nti no wei nom no mehu ne sɛ mfasoɔ wɔ mu sen nea aka no me bra mama no asan aba mu. Ɔyɛ adwuma ɔsan yɛ wei though wonnya no easy but sɛ wopɛ no yie a wobɛbrɛ kakra nti ɔfidi wɔn anwummere a ɔkɔ adwuma ba a na wasan abɛfidi wɔn nti mehu no sɛ ɔ blende two no together ɔnya kakra wɔ ha ɔnya kakra wɔ ha na ɔde support ne ho nti me mɛka sɛ sɛ woyɛ adwuma foforɔ a wobɛtumi de aka ho though wo bɛbrɛ kakra but ɛyɛ wo bɛnya kakra wɔ ha na w'anya kakra wɔ ha nti ɛyɛ sɛ wode bɛka ho. Me ka sɛ me sɛ me tɔn aboa ma wo a sika no hia me but sometimes ɛnyɛ sika no ankasa ankasa ankasa mede ma wo wie a me di akyire bɛhwɛ baabi a wo yɛ no kwan a wo fa so a wode yɛ me wɔ nkorɔfoɔ mmienu wɔ yibi me wɔ bi wɔ dodowa Me wɔ bi wɔ Ashaiman a mama wɔn a starte a wɔn ɛkɔ so yie ɛde ma wɔn. Wɔn de mmienu na ɛhyɛ aseɛ. Last week me kɔɛ ebi wɔ twenty, ebi wɔ thirty, ebi wɔ fifty. Me wɔ bi wɔ Kasoa a me tete wɔn a wɔn nyinaa no ayɛ yie ama wɔn. Nti no mɛka sɛ matete bebree ahaa matete bebree a ɛnnɛ ɛnnɛ ɛnnɛ ɛnnɛ wɔn wɔn nso wɔn de bɔ wɔn bra. Mbabunu. Adwuma wei yɛ ma mbabun mɛka sɛ most no ara ɛyɛ mbabun adwuma because of wɔn aduane pɛ ne ne soa ne ne wei nti no though sika no mma ntɛntɛm sɛnea wopɛ no because wei no wo krɔ so na five month ansa na ɔbɛwo and five month na another three month anaa two months ansa na woatumi atɔn nti ɛno no ɛbɛgye mmerɛ kakra nti woyɛ babunu a wobɛtumi de wo ho agye mu na woasan apɛ biribi foforɔ a ɛno nso bɛma wo aduane adi na woahu sɛ wei yɛ wo sika bi a wode ato bank nti no mmerɛ no so a No w'abɛyi ahaa nti ɛyɛ sɛ mbabunu ɛbɛyɛ saa adwuma wei ɛbɛboa wɔn paa me wɔ mpɔnkye me wɔ ducks wɔ hɔ me san wɔ nkokɔ nso ɛwɔ hɔ a me yɛ wɔn ahaa but ayɛ sɛ baabi a me wɔ no me ho kyere me space ɛna ɛni hɔ ducks yi ebi wɔ hɔ a na obi de adeɛ abɔ no. na ne nan abu ɛno nso me face so many challenges ɛna mpɔnkye no me try ara sɛ mɛ confide wɔn but ɛwɔ sɛ me san de wɔn pie kakra na wɔn nya fresh air anaa wɔn yɛ exercise kakra na ɛtumi boa wɔn apɔmuden ahaa nti no me wɔ mpɔnkye wɔ hɔ me wɔ ducks me wɔ nkokɔ a me de ka grass cutter adwuma wei ho a me nso mɛ nya kakra afiri mu wɔ hɔ mɛ ntua mɛ ntua me ho ka koraa bosome no mɛtumi atua me ho ka te sɛ five thousand because me ne wo kasa yi ɛnnɛ pɛ sika a manya me me me me nka ndaadaa wo no mɛtumi anya bɛyɛ three thousand anɔpa yi a ah sɛ menya baabi baabi a mewɔ space a ahanom no ayɛ sɛ space nni hɔ nti ma limit me ho mentumi ntrɛ m'akwaban mu sɛnea mepɛ sɛ meyɛ no no aha anaasɛ menya mmoa bi a anaa sɛ asase bi na obi bɛtumi de adom me a megye di sɛ mɛtumi atraini mmaabunu no more de aka ho a, a wɔn nso wɔn nsa bɛkɔ wɔn ano a aban aban stress no bɛtumi aba fam a wɔn ndepɛnde wɔ aban no so bebree. Anigyesɛm a ɛwɔ Akrante adwuma yi ho ne sɛ, wohyɛ ase a, wontɔ aduro biara nto hɔ. Wɔn wei medications biara nnim a wobɛka sɛ mepɛ sika bi na makɔtɔ nnuro sɛnea nkokɔ yɛtɔ ebia aduro, coccidiosis ne saa nnuronduro ne wei saa adeɛ no biara ebiara nnim. Mmoa wei mu wɔn nni yareɛ. Wo fidi no yie a wɔn nni yareɛ though aduane a wo pɛ na wɔde ma wɔn. Ɛwɔ mu a wobɛtumi ahu casualty bɛyɛ one anaasɛ two bi but yareɛ pɔte biara nhyɛ da nni hɔ saa. Ɛwɔ mu a ebi tumi paralyse, ebi wɔ hɔ a wobɛba na pɔmpɔ anaa. Pɔmpɔ bi abɔ no ahaa ɛno deɛ ɛyɛ normal because of ɛnyɛ ɔno ara ne ɔno ara na ɔselɛte nnuane no di no ahaa ɔno ara mpo selɛte a sɛ nipa po yɛdidi yie nso ebi wɔ hɔ a yareɛ kakra tumi ba but wɔn nhyɛ da nni yareɛ biara pɔtee a mɛka sɛ sɛnea rabbit wɔ yɛ kanka ɛwɔ sei ɛwɔ sei na ebi ana awɔ pneumonia pneumonia nso tumi ha wɔn kakra. Pneumonia no ɛno deɛ yɛ nsutɔberɛ a baabi a wowɔ no yɛ open paa na mframa wura wo cage no mu a, nti ɛba no saa a, wobɛbɔ ho ban. Wobɛpɛ te sɛ sack anaa ntomago bi, baabi a mframa no direction no wɔ no, wobɛtumi de akɔva kɔva hɔnom kakra ara. Ɛnyɛ sɛ heat nso kɔ mu bebree. but baabi a mframa no wura mu too much no, wobɛtumi de sack no akatakata ho kakra a na ɛmma awɔ no nkɔ ne mu bebree. Wonya nya wo cage no, sɛ wowɔ baabi a ɛbɛn bush kakra deɛ a woato adi because wontɔ wɔn aduane. Wonya wura bush no a, wobɛtwitwa nwura kakra kakra kakra na wode abrɛ wɔn. Wobɛpɛ nwura a ebia ɛbɛtumi aso wɔn one day anaa two days nti within that two days no woyɛ free, wode bɛma wɔn, next two days na wokɔ. Nti wei no apart from sɛ yɛn a yɛwɔ kuro kɛseɛ mu a ɛkyɛn sɛ yɛtu car kɔ akyire kɔpɛ nwura no, sɛ wowɔ bush anaa new site baabi a, wo ho nhyɛ da nkyere wo bebree. Ɛnna ɛnhia capital kɛseɛ biara apart from sɛ wobɛtɔ mmoa no ne wo cage ne baabi a wode bɛsi asa. Aha, ɛnhyɛ da nhia aduane te sɛ professional feed bi anaa biribi. Wonya wura nwura mu a na wohu serɛ no a wɔdi a ɛwɔ hɔ no a, Ɛno ara ne sɛ wotwa na wode ma wɔn. Sɛ ɛyɛ afideɛ o, sɛ nea nea wobɛnya biara a wɔn di nko ara deɛ, wode fidie wɔn a, megye di sɛ ɛbɛboa. Ɔpɛ berɛ mu no, yɛn a yɛwɔ Nkran ha no, ɛyɛ den ma yɛn pa ara because of baabiara yɛ dry. Nti ɛno no, ɛwɔ sɛ wotumi tu moto firi ha kɔ Eastern Region, ebia baabi a nsutadeɛ bi wɔ, ɛhɔ wobɛtumi anya elephant grass anaa wokɔtɔ aburo. aburo. Yɛtumi hyɛ aburo nsuo kakra a, adeɛ kye a na wɔasesa na wɔde ama wɔn. Ebi wɔ hɔ a, ɛyɛ berɛ. Ɛkyɛn sɛ wɔn a wɔn irrigate wɔn farms no, ebi wɔ hɔ a yɛtumi kɔ yi bi, Dodowa, Ashama, wɔn a wɔyɛ irrigation no, saa time no nso no aburo, aburo no ɛnyɛ easy. Nnipa no ahu sɛ saa time no wo ho akyere wo no, ɔde bɛbɔ wo tirim. Sɛdeɛ ɔpɛ no na ɔbɛtɔ no. Wo nso wo mmoa ɛwu, wontumi nhwɛ sɛ mmoa no ɛnwu. Ɛnyɛ dɛn ara a, wobɛtɔ aburo no na wode abrɛ wɔn. Ahaa ɛno deɛ ɛyɛ challenge kɛseɛ ma yɛn a yɛwɔ kuro kɛseɛ mu. Mmerɛ bi aba ama m'aba mu abu pa ara because mehwɛ mmoa bi wɔ hɔ a that time no nnipa bi ka kyerɛ me sɛ ɔbɛma me forty cedis per one a ɛbuu m'aba mu nanso me retire so sɛ Nea ɛte fɛ biara, saa mmoa no, mentɔn no. Enti memaa three months o sɛ four months bɛtɔn so, bɛtɔɔ so. Saa mmoa no, nipa no a ɔse ɔbɛma me forty Ghana no, ɔbɛmaa me two hundred cedis per one. Ɛna mekaa sɛ, Ahaa, saa time no na anka ɔpɛ sɛ ɔsisi me, enti ɛno ɛbu m'aba mu. Ahaa, but menya nwetasoɔ bi sɛ ɛbɛyɛ yie, enti menkɔ so. Enti no, mehunii sɛ sometimes sɛ biribi saa si a, yɛnnya aboterɛ. especially youth no na yɛhu sɛ eh ɛpɛ berɛ na aba a, nsutɔ berɛ nso ɛbɛba. Me meka kyerɛ wiase nyinaa sɛ adwuma wei ɛnyɛ ɛnyɛ adwuma fo koraa, ɛyɛ me dɛ. Sɛ wokɔ ahyɛaman a, youth no de wɔn ho ahyɛ adwuma no mu paa nti mehu a ɛhyɛ me nkuran, ɛma me morale. koraa ɛyɛ adwuma a ɛde sika ba especially wode woyɛ youth na wode wo ho hyɛ mu a wobɛnya kakra de atua wo sukuu fees wobɛnya kakra nkakra de aboa wo ho de atwitwa wo ho ebia nwoma bi na wobɛhia anaasɛ biribi na wobɛhia wo ankasa a wobɛtumi atɔ na wode aboa w'awofono.